Nyiri mabiro ywaknwa e TikTok ka kaka moro nyoro ne ywak ka nyisowa kaka wuod Phoebe ne odifrawo de pesa. Odhi ni odwa record thum e studio mar wuod Phoebe. Eh? To wuod Phoebe nyise ni mondo mi a promote ni song ni nyaka koro ibi kiani ibed jaherana, kiani ibi tim ang'o. Eh? Mano nyako moro ne, ne, ne wacho gino nyoro e TikTok ka. eh? She's complaining that kodhi record ka wuod Phoebe to wuod Phoebe kia nyise gik moko manono, kia osechamo pesane more than four times. Yani wuod Phoebe osechamo pesani more than four times and you are still moving on. Ochamo pesani the first time. Ochamo pesani the second time. Ochako ochamo the time. Mochako nuoyo. You are just comfortable. Are, are, are you really normal? Nyako, be wiyi ber adier? In mane iketo contract gi wuod Phoebe ka idhi record thum e studio ne nok inyisowa. Sani koro gik moko oselokore ni ibiro ywaknwa e TikTok. Mondo watim ang'o koro? Eh? Mondo watim ang'o? TikTok ka ok ikelnwa shida ji, ji biro attack east and west, left, right and center. Mokwongo ing'ama ofuwo, inyako ma ok wiye ler. Ng'ato kochamo pesani the first time, leave that studio. Barikiwa studio is not the only studio minyalo record e thum. Okay? Kido ja Uganda nigi studio, inyalo dhi i record songs kono. Okay? Kido ja Uganda will not defraud you of any money. Iwinja? Javan Makajudo has another studio. You can go and record there. okay barikiwa studio is not the only studio ma nyaka irekod e ginene thumbeni kisedhi wuod fibi ose interfere kodi owundi ni odhi promote ni songs ochamo pesa ni kia siling eluf piech adi eluf mich adi ibiro ywak nwa kaa bana we don't care ok wa care we thin studios ng'eny minyalo dhi irekod e thum kabarikiwa studio ok nyare kode thum nikech wuod fibi kia dwa nindo kodi kwa dwa timo gik maricho richo minyisowa godo weri gi studio no kochamo pesani mokwongo weri gi studio no dhi ir kido ja uganda gi ni gibro produce ni song iwinja javan maka juno nigi studio obro produce there are so many producers manyalo produce songs it is not a must nyaka obed mana barikiwa studio kinge maber ni barikiwa studio mondo mi gi promote ni song kia wuod fibi dwa kia tim ang'o kia nodwa non tim ni ang'o weri godo ok ibinu e tiktok koro ichako ywak na kaka ne pesa ni ocham we do not care ok wa care kata matin studios are many and that is why i'm saying you are very stupid if your money was taken the first time and promotion was never done why are you taking your money there again I, no let us be very realistic Every time we educate you, you look at us and say we are simps. We are not simps, my friend. Our intellectual prowess are at par. But when you, so you think that we are just a, uh, a, uh, uh, a nobody, my friend, bed ng'ama riek nyako, bed ng'ama riek. Producers mang'eny to wang'ega ni moko ka dwa loso ni song, ka dwa timo ni promotion, to dwa no nind kodi, odwa no puod duong'ni. Duong'ni tibro puodi ka wiye piny. duong'ni to ibiro puodi chuo to biro puodo duong'ni to ka ing'ama wiye ler ma wiye bith ming'eyo focus mari in gi objectives gi hmm? in gi vision ni to kidhi e studio ni to producer onyisi ni odwa no need kodi koro kotim production werigo There are so many studios. But okidhi kise dhi malingling, idhi kendi kok wang'eyo, utimo contract kok wang'eyo, migolo songs kwa kia, sani koro ka koro idwa dhi puod duong' ni tibiro nyiso wa e TikTok. That is your own problem. Studios are many. Dhi studio maber, igol songs ikel ka wawinji. Ok ibi ka ni biro ywagona ni wuod Phoebe kia ne dwa ni ibed jahera ne kore kotim ni songs. Kano dwaro ok ni weri kode. Ng'ano chuni mondo mi dhiye. In kano setimo ni mokwongo mar ariyo mar in pod idhi mbele nang'o. Leave the studio, go to another studio and produce your songs. Don't be a fool.